Kolleeginnen a Kolleegen, bei der Joerdausendwenn sinn deemools mat vill Begeeschterung, jo bal mat Euphorie, An der Organisatioun vun de Vereenten Natiounen zu New York ganz ambitiéis Entwécklungsziler am sozialen, wirtschaftlechen an ekologesche Beräich festgehale ginn. Et ass gesot ginn, d'Aarmut sollt reduzéiert ginn, d'Recht op Bildung an Ausbildung sollt verbessert ginn. D'Recht op Aarbecht a sozial Ofsécherung sollt ausgebaut ginn. De Klimaschutz an iwwerhaapt de Schutz vun eiser natierlech Ëmwelt sollt och verbessert ginn. Déi Ziler, déi gesat goufen, sinn net erreecht ginn. Am Contraire, haut stelle mer deelweis net nëmme keng Fortschrëtter, mee Réckstrëtter fest. Sécher, wann een nëmme kuckt, wat Lëtzebuerg do gemaach huet, am Contraire zu villen anere Länner, huet Lëtzebuerg seng Engagementer an der Entwécklungspolitik agehalen, och no der Finanzkris vun 2008, an dat ass och gutt esou. Erlaabt mer an deem Zesummenhang och op déi positiv Aarbecht vun eiser eegener gewerkschaftlecher ONG Solidarité Syndicale hinzeweisen, déi mer am Ghana gemaach hunn.

An am Ament ass och eng Delegatioun aus dem Ghana zesumme mat eise Cooperanten hei zu Lëtzebuerg a mir sinn och frou se hei op eise Meeting an duerno och op eisem Fest den éischte Mee am Centre Culturel et de Rencontre Neumünster an der Stad am Gronn kënnen ze begréissen. Mir wäerten déi Aarbecht weiderféieren an anere Länner a mer mussen och do ëmmer erëm déi spezifesch Aarbecht huelen, déi mer als Gewerkschaft maachen, nämlech am Beräich vun der sozialer Sécherheet ze schaffen a firwat net och an der Hëllef fir Gewerkschafte weltwäit opzebauen. Kolleeginnen a Kolleegen, insgesamt huet sech d'Situatioun vun der Aarbecht a ville Länner net verbessert, mee verschlechtert.

Déi Situatioun vum Chômage, déi gëtt natierlech och nach en plus ausgenotzt, fir Loun a Sozialdumping an eiser globaliséierter Economie duerchzesetzen. Zu wat fir enge Konsequenzen dat féiert, huet een zum Beispill un der Affär vu Rana Plaza an der Textilindustrie am Bangladesch gewise kritt. An d'Ursaache vun esou Saache sinn net. kriminell Aktivitéiten, mee eng ekonomesch Politik, déi gleewen deet, datt eng schranken a grenzenlos Maartwirtschaft zu ekonomeschem Opschwong an als Nieweresultat automatesch och nach zu manner Aarmut an engem bessere Liewe fir d'Majoritéit vun de Leit gi féieren. Dat ass net wouer! D'Tatsaache beweisen dat, déi steigend Ongläichheeten, déi steigende Chômage, déi vill Aarmut, awer och nach ëmmer déi onmënschlech Aarbechtsbedingunge weisen, datt déi Theorie falsch ass. A well dat gewosst ass, sinn och déi vill Politiker, Ekonomisten, Entrepreneuren a Financieren, déi een a Publikatiounen, an der Politik, an den internationalen Institutiounen dës Theorie vertrieden, zumindest mat schëlleg un dem mënschleche Misär, deen dës Form vu globaliséierten an ongehemmten, onkontrolléierte Finanzkapitalismus mat sech bréngt. Dës Wirtschaftspolitik. An dës Ideologie vun der internationaler Kompetitivitéit, vum dauernde Wirtschaftskrich ass och ee vun de Fundamenter vun där politescher Instabilitéit, vun de Kricher, déi mer säit dem Zesummebroch vun der Sowjetunioun kennen. Schwärzafrika kënnt net zur Rou. Denke mer nëmmen un Somalia, de Ruanda, de Kongo, de Sudan, Zentralafrika an nach munch aner Länner, déi vu grausame Kricher, ethnesche Genoziden ënner erschüttert ginn, A wou een en Zesummebroch vu staatleche Strukture feststelle muss. Denke mer och un den islamisteschen Terrorismus, un Afghanistan, u Syrien, awer och un déi arabesch Länner, wou et no dem arabesche Fréijoer e Réckfall an e grausame Wanter gouf. An denke mer och un Europa, mat de bluddegen Ausernanersetzungen, déi mer an Ex-Jugoslawien kannt hunn, an och un déi aktuell Situatioun an der Ukrain. Kolleeginnen a Kolleegen, am Zesummenhang mat der Ukrain sollte mer ganz virsiichteg sinn. D'Situatioun an deem Land ass sozial a kulturell vill méi komplex, wéi dat duergestallt gëtt. An et sollt een och net vergiessen, datt et do och ëm knallhaart wirtschaftlech a geopolitesch Interesse geet, an dat net nëmmen op der russescher Säit, mee och op der Säit vun der Europäescher Unioun an der NATO. Am Juli 1914, och virun 100 Joer, ass Europa an e grauevolle Krich erageschliddert, a kee wousst eigentlech esou richteg, Wéi et dozou koum? Den Historiker Christopher Clark huet d'Handele vun deene verantwortleche Politiker, Staatsmänner, Diplomaten an Offizéier vun deemools analyséiert an se als Schlofwandler bezeechent. Si sinn eréischt erwächt, wéi de Krich lassgonge war, an do war et ze spéit. An dat däerf net nach eng Kéier geschéien. Mir hunn haut nach vill méi schrecklech Waffen an Europa wéi 1914. Mir hunn och nach ëmmer Atomwaffen, dat soll een net vergiessen. E Krich an Europa géif zur definitiver Vernichtung vun eisem Kontinent féieren. An ech hu misste perséinlech mat Schrecken zu Bréissel erliewen an enger Sëtzung, vum Wirtschafts a Sozialausschuss vun Europa, datt de President vun där Institutioun begeeschtert ënnerstrach huet, Déi Leit gi fir hir Fräiheet kämpfen a fir den europäesche Fändel stierwen. Ech kann do nëmmen de Kapp rëselen, wann een esou Aussoe mécht. An ech hunn do geduet, datt mer et och do mat Schlofwandler ze dinn hunn, Kolleeginnen a Kolleegen, méi wichteg wär et, sech ëm den Zoustand vun der Europäescher Unioun ze bekëmmeren, an dee stécht a schlechten Dicher. D'Vertrauen an déi Unioun an hir Institutiounen ass niddereg. Verwonnerlech ass dat awer net, wann een d'sozial Realitéiten an Europa kuckt. D'Aarbechtslosegkeet loung 2013 op der Rekordhéicht vun 11 Prozent, dat sinn 26 Millioune Leit. De Jugendchômage ass a ville Länner enorm héich. Prekär, onsécher Aarbechtskontrakter huelen zou, ongewielten, onfräiwëlleg Deelzäitaarbecht och. An d'Akommesschéier ass ausenaner gaangen. Konkret, déi Räich gi méi räich, déi Aarm bleiwen aarm an hir Zuel gëtt méi grouss, well d'Mëttelschichten erofrutschen. D'Zuel vun deene Leit, déi schaffen an trotzdeem aarm sinn, hëlt zou. An d'Aarbechtsrecht gëtt ënner Drock gesat, dat wat erschafft ginn ass a laange Kämpf, an et soll reforméiert ginn, dat heescht konkret manner streng gemaach ginn. Haaptugrëffspunkte vun der Barroso-Kommissioun si säit 10 Joer mat System folgend Punkte gewiescht, d'Aarbechtsrechtzäitregelungen, déi méi flexibel musse ginn, Dir wësst, wat dat heescht, wann ee Joersreferenzperioden opgezwonge kritt, d'Entloossungsregelen, déi manner Schutz musse ginn, dat heescht, et muss méi einfach ginn, een ze entloossen. En anere Punkt ass d'Banaliséierung, d'Fërderung vu prekären Aarbechtsverträg, Zäitverträg, Interimsaarbecht, onfräiwëlleg Deelzäitaarbecht. An da gëtt erkläert, dass duerch dës Moossnamen d'Entreprisen derzou bebuet solle ginn, méi Aarbechtsplazen ze schafen. Mee d'Realitéit vum Chômage weist, datt dat net wouer ass, datt déi Theorie net stëmmt. An déi Dereguléierung vum Aarbechtsrecht ass eng vun de Konstante vun der aktueller EU-Kommissioun. Eng aner Konstant ass den Drock op d'Léin. D'Barroso-Kommissioun ass der Meenung, a se schreiwen dat, a se ginn dat jo och zou, a se soen et, se verteidegen et, datt d'Léin an der Europäescher Unioun ze héich wär an datt duerfir d'EU net kompetitiv wär. Duerfir mësche se sech an d'Lounpolitik an, recommandéieren zum Beispill, datt Lëtzebuerg soll säin Indexsystem ofschafen oder zumindest kräfteg aschränken. Et wären anerer Sujeten, déi en unzepake wären. Soll een sech emol drun erënneren, datt un der Gebuertsstonn vun der Europäescher Unioun d'Montanunioun stoung, d'Gemeinschaft fir Kuel a Stol, d'Iddi vun enger europäescher Industriepolitik. Haut hu mer keng Industriepolitik méi an Europa. Mir hunn eng gutt industriell Basis, mir hu Leit, déi een eppes wëssen, déi eppes kënnen. Mee mir huet eng Politik gemaach, wann déi weider geet, da gëtt d'Industrie an Europa futti gemaach, well mer keng kloer industriell Strategie hunn, well mer keng Moossnamen huele géint Sozial an Ëmweltdumping, well sech och keng Gedanke gemaach gëtt iwwert d'Auswierkunge vun engem ze héijen Euro. Dat gëtt der Europäescher Zentralbank iwwerlooss an déi bekëmmert sech nëmmen ëm d'Währungs an d'Präisstabilitéit, awer net ëm Industrie a Wirtschaftspolitik an hir Auswierkungen op de Chômage. Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn dat gesot a mer soen et weider, well et richtig ass, Net d'Léin, net d'Salariéë si Schold un der Kris, mee déi onverantwortlech Spekulatiounen vu Spëtzeleit aus der Finanzwelt. Aus der Banken an Assurancewelt an aus der sougenannter Fongenindustrie. A wee vun deenen ass eigentlech, ausser den Här Madoff, zur Verantwortung gezu ginn? Iwwerleet emol, et fält Är schwéier, fir Nimm ze fannen. Kaum een ass do zur Verantwortung gezu ginn. Vu weem ass de Risiko gedroe ginn? Mä ënner anerem vun den Employéen, déi do an deene Banke geschafft hunn, déi normal Leit, déi géint Loun do misste schaffen, an dann natierlech vun de Staaten, vun de Steierzueler, vun eis allegueren, déi mat Milliarde Steiergelder hu missten den europäeschen an internationale Finanzsektor retten. An duerno kréie mer gesot, Lo hu mer ze vill héich Scholden. An da kréie mer gesot, An duerfir musst Der higoen an Aschnëtter an Ärer Sécurité sociale, an Ärem Akommes unhuelen. 2008 an 2009, kënnt Iech och erënneren, ass vu ville Leit vum Casino-Kapitalismus geschwat ginn. Zu Recht. 't ass gewiedert ginn, 't ass gesot ginn, dat misst verschwannen, dat misst geännert ginn. Mee wat ass dann eigentlech konkret wierklech geschitt? Praktesch haaptsächlech ass op d'Austeritéit gesat ginn, fir d'europäesch Budgeten, déi genau duerch déi Rettungsmechanismen eigentlech déséquilibréiert sinn, fir déi erëm ze équilibréieren a fir se ewechzehuele vum Drock vun där Finanzwelt, déi dann zu engem Zesummebroch vum Euro hätt kënnte féieren. An dës Politik huet zu Sozialofbau gefouert, mat senge soziale Konsequenzen zu nach méi Chômage an zu enger Veraarmung vu ville Mënschen. Dës Politik huet och zu weidere wirtschaftlechen Dereguléierunge gefouert, zu weidere Privatiséierunge vun ëffentlechen Déngschtleeschtungen. Si huet systematesch probéiert, d'Rechter vun de Salariéen an hire Gewerkschaften zeréckzedrécken. An dës Politik huet probéiert, eis mat System an de Lounverhandlungen ze schwächen. Et ginn awer Alternativen zu dëser Politik. Den Investitiounsplang, deen den Europäesche Gewerkschaftsbond ausgeschafft huet, ass en Deel dovun. Dozou gehéiert awer och eng Revaloriséierung vun der Roll vun der Aufgab vun der öffentlecher Hand an der Wirtschaft. Dozou gehéiert eng Ofkéier, jo eng Ëmkéierung vun der Liberaliséierungs a Privatiséierungspolitik, déi gemaach gëtt. An dozou gehéiert eng Stäerkung vun der Verhandlungspositioun vun de Gewerkschaften, vun de Rechter vun de Personalvertrieder. Dozou gehéiert och eng Revisioun vum Vertrag iwwert d'Koordinatioun vun de Budgetspolitike vun den EU-Länner, fir datt sozial an ëmweltpolitesch Zilsetzunge gläichberechtegt Zilsetzungen niewent deene wirtschaftlechen an hausbaltspoliteschen Ziler ginn. Dozou gehéiert och d'Aféierung vun engem europawäite Mindestloun. Mir mussen awer och soen, wéi dee soll ausgesinn. Mir hätte gären en europawäite Mindestloun, deen an engem Verhältnis zum Duerchschnëttsloun an all Land fixéiert muss ginn, e Loun, deen iwwert dem Aarmutsseuil leie muss an deen och un d'Inflatioun an un déi allgemeng Lounentwécklung ugepasst gëtt. deen also indexéiert an ajustéiert gëtt, fir et op Lëtzebuergesch ze soen. Mir hunn dës an aner Froen am Virfeld vun de Wahlen zum Europaparlament un d'Parteie geriicht. Déi meescht Parteien hei zu Lëtzebuerg hunn. erstaunlecherweis eng bal honnertprozentig Ënnerstëtzung fir eis Fuerderungen zougesot. Do stelle sech dann natierlech eng Rëtsch vu Froen. Wann ee fir eng Revisioun vum Traité iwwert d'Gouvernance économique ass, firwat huet een da beim Vott iwwert deen Traité näischt Klores an Däitleches dozou gesot? Mee et ass vläicht eng Einsicht, déi komm ass, an et ass ni ze spéit, fir dat nozehuelen. An dann nach eppes, Wann ee mat de Gewerkschaftspositiounen averstanen ass, da gëllt dat jo net nëmme fir d'Deputéierten am Europaparlament, dat ass eng Saach, mee dat gëllt och fir seng Vertrieder am Conseil des Ministres an et gëllt och fir deen, deen an d'Europäesch Kommissioun als Kommissär geschéckt gëtt. A mir wäerte ganz genee suivéieren, wat dann do wäert geschéien. Mee wichteg bei der Wal de 25 Mee ass awer och ze kucken, wat de Programm vun deenen europäesche Parteien ass, zu deenen déi Kandidaten um nationale Plang gehéieren. Well et ass keng national, et ass eng europäesch Wal. A wichteg ass och do, Sujeten an de Virdergrond ze réckelen, déi nach net am Virdergrond stinn. Zum Beispill, wat d'Positioune vun de Parteien zu de Verhandlungen iwwert de Vertrag fir en transatlantescht Partneriat mat den USA zum Thema Fräihandel an Investitiounsschutz ass. D'Verhandlungsmandat, wat ouni ëffentlech Diskussioun 2013 vun der EU, der Kommissioun an de Regierunge vun den 28 Mitgliedsstaate festgehale gouf, also och vun eiser Regierung, geet extrem wäit a werft vill Problemer um sozialen an aarbechtsrechtlechen Niveau op. Dat Mandat riskéiert awer och, aner Normen, zum Beispill Konsumenteschutz oder Ëmweltnormen, ze ënnergruewen. D'Service publicë ginn erëm eng Kéier a Fro gestallt. An an all deenen Domäne soll de Schutz vun der Investitioun iwwert de Schutz vum Bierger gesat ginn. Dofir sollen esouguer spezial Geriichtsbarkeete geschafe ginn, déi ausserhalb vun der Ëffentlechkeet Streidegkeete solle regléieren. Eis Geriichter, eis normal Geriichter an eise Länner, déi kréien do näischt ze soen. An aus all deene Grënn ass eng breet Allianz vun de Gewerkschaften, dem Konsumenteschutz, Ëmweltorganisatiounen, Drëtt-Welt-Organisatiounen an och etlech Bauerenorganisatiounen hei zu Lëtzebuerg entstanen, déi gären hätten, dass déi Verhandlungen do gestoppt ginn. Mir hunn an esou engem Accord, an esou Verhandlungen näischt ze gewannen als Europäer, mee awer vill, vill ze verléieren. An duerfir ass et onverantwortlech, fir déi Négociatiounen do weiderzeféieren. Kolleeginnen a Kolleegen, Sidd ganz kritesch a kuckt, datt Är Frënn an Är Kolleegen och ganz kritesch de 25 Mee si bei hirem Vott. Iwwerleet genee, ier Der Är Stëmm ofgitt. D'Äntwerten op eise Questionnaire, deen Der am Aktuelle fannt, ginn Iech eng Hëllef. Mee kuckt awer och, wat d'Haltung zu aneren Themen, wéi deenen, deen ech elo genannt hunn, ass. D'OGBL rifft och all seng Memberen, déi net hei zu Lëtzebuerg wielen, op, hiert Walrecht ze notzen, well d'Europaparlament huet méi Afloss kritt an déi europäesch Politik ass de Kader, d'Rumm vun der nationaler Politik. Kuckt Iech d'Programmer un, kuckt wat fir eng Politik d'Parteie vun de Kandidaten um nationalen, am europäesche Plang maachen a stëmmt fir déi Kandidaten, déi kloer d'Gewerkschaften ënnerstëtzen. Net stëmmen ass e Feeler, well dës Stëmme feelen deene politesche Kräften, déi de Gewerkschaften nostinn. Aus Enttäuschung oder Protest? Nationalistesch oder riets Parteien ze stëmmen ass och e Feeler, well déi Parteien nach ni op eiser Säit stoungen a well en Zeréck zu den Nationalstaate keng Alternativ ass. Wat géif d'Erëm-Opriichte vun de Grenzposten zwëschent Lëtzebuerg an der Lorraine, der Rheinland-Pfalz, dem Saarland an der Belsch bréngen fir d'sozial Rechter, fir d'Akommes an d'Beschäftegung vun de Salariéen? An eiser Regioun näischt. Nëmmen zesummen Nëmmen zesummen, Kolleginnen a Kollegen, hu mer eng Chance, an net wa mer ee géint deen anere ginn. Duerfir setze mer eis och fir Kooperatioun an net fir Kompetitioun an. D'Ideologie vun der Kompetitivitéit ass d'Gëft fir de soziale Fortschrëtt, fir déi friddlech Weiderentwécklung vun der Europäescher Unioun. An et wär och wichteg, wann och endlech do an der Politik ëmgeduet gëtt, well an all zweeten Text ëmmer erëm nëmme vun der Kompetitivitéit geschwat gëtt, da si mer um falsche Wee. Och am Sproochgebrauch si mer amgaangen, Feeler ze maachen. Mir musse mol eng Kéier déi Texter liesen, déi mer als Lénksgruppéierungen, als Gewerkschaften virun 30 Joer geschriwwen hunn an eis erëm zu deem Wuertgebrauch och erëm eng Kéier besënnen an dohinner zeréckkommen, well dat ass d'Basis, op deem mer kënnen eng besser Welt och deen Ament schafen. Kolleeginnen a Kolleegen, och wann déi zentral politesch Décisiounen, ëmmer méi um europäeschen Niveau geholl ginn, heescht dat nach net, datt bei der nationaler Politik keen Afloss méi wier, datt mer keng Marge de manoeuvre méi hätten, datt mer just nëmme missten dat maachen, wat zu Bréissel gesot gëtt. Déi wirtschaftlech Eckwäerter zu Lëtzebuerg sinn net schlecht. Och d'Prognose fir dëst an dat nächst Joer. D'Viraussetzung ass natierlech, datt déi europäesch Austeritéitspolitik net zu enger Stagnatioun oder zu enger Deflatioun an enger Rezessioun féiert, well dat hätt natierlech och Auswierkungen op d'lëtzebuergesch Ekonomie. A sécherlech gëtt et Defien ze meeschteren, an duerfir ass och déi lëtzebuergesch Regierung gefuerdert, fir eng aktiv Roll an eiser Ekonomie ze spillen. An dat awer net nëmmen iwwer eng Politik, déi Rahmenbedingunge fir wirtschaftlech Aktivitéite garantéiert, déi kloer solle sinn, mee och iwwer eng evaluéierten, awer konsequent Investitiounspolitik an eis Infrastrukturen, an eis öffentlech Servicer an awer och

den Energiesecteur an de Logistiksecteur. Kolleeginnen a Kolleegen, eis Industrielandschaft changéiert, an hei misst niewent der dauernder Prospektioun, dem Sichen no neien Investisseuren, och vill méi staark op d'Erhalen an d'Weiderentwécklung vu besteeënden Aktivitéite gesat ginn. Dofir muss een am Industrieberäich, awer net nëmmen do, Op eng dauernd héich Aktivitéit um Niveau vun der Formatioun setzen, dat misst eng prioritär Aufgab sinn, fir d'Produktivitéit an d'Innovatiounskapazitéiten ze verbessern. Mee op deem Gebitt gëtt een awer d'Gefill net lass, dass beim Patronat net sektoriell, mee reng betriiblech geduecht gëtt. Et gëtt diskutéiert iwwert déi Froen, mee et geschitt näischt. Et gëtt zwar vum Sozialdialog geschwat, Mee dee schéngt haaptsächlech esou ze verstanen ze ginn, datt et gëllt, Accorden ze fannen, fir d'Lounkäschten an d'Lounentwécklung ze bremsen, a verschiddelech gëtt dann och probéiert, d'Léin ze senken. Kolleeginnen a Kolleegen, an dat ass genau de falsche Wee! Qualitéitsaarbecht! ass wichteg fir eng méi héich Produktivitéit ze erreechen. D'Qualitéitsaarbecht ass virrangeg fir weiderzekommen. Mir brauchen duerfir eng Qualifizéierungsoffensiv a mir brauchen net Lounsenkung. Mat niddreg Léin wäerte mer keng Qualitéitsentwécklung kréien. An an esou eng Politik muss mat de Salariéen an hire Vertrieder a Gewerkschafte geschwat an diskutéiert ginn, an net laanscht se. An dofir bedauere mer, datt déi sektoriell Diskussiounen, zum Beispill am Wirtschafts a Sozialrot, nëmmen an engem Schleekentempo virukommen. Dofir kritiséiere mer, datt mer net an d'Aarbechte vum Haut Comité de l'Industrie agebonne ginn. An datt déi versprachen Informatiouns a Consultatiounsphas nach ëmmer net stattfonnt huet. An dat nämlecht gëllt eigentlech fir de Finanzsecteur. Och hei feelt de strukturéierten Dialog zwëschen Patronat, Gewerkschaften a Regierung. Och an deem Secteur ass eng Formatiouns a Requalifizéierungsoffensiv noutwenneg. A wa mer dann ëmmer erëm gesot kréien, wéi wichteg dach d'Recherche wäert. Wann ëmmer erëm d'Bedeitung vun der Universitéit als Zukunftsprojet ënnerstrach gëtt, da schéngt et mer awer méi wéi bedenklech, wann ee gesäit, datt d'Subventioune vum Staat fir d'Uni solle gekierzt ginn. Dat ass jo annoncéiert gi vum President vun der Uni, deen net onbedéngt e Gewerkschaftsfrënn ass. Deen huet och heiansdo ganz aner komesch Aussoe gemaach iwwer den Indexsystem zum Beispill. Mee dat wat e gesot huet, schéngt enger Wouerecht ze entspriechen, well den zoustännege Staatssekretär huet net gesot, datt dat falsch wär. A wat bedeit dat da fir d'Uni Lëtzebuerg? Ma dat bedeit, datt d'Entwécklung vun der Uni ka gebremst ginn. Dat bedeit awer och, datt dat kann derzou féieren, datt sech anzwousch anesches Sue musse siche goen. A bei wee gi se dann, mä bei Privatsponsoren? An déi privat Sponsoren, déi dirigéieren dann och indirekt d'Ausrichtung vun där Universitéit. An da gëtt natierlech och, an dat wësse mer, probéiert d'Lounkäschten ze reduzéieren. Dat wësse mer aus de Kollektivvertragsverhandlungen op där Institutioun. Kann awer och dozou féieren, datt bei de Studente gespuert gëtt. Well wann ee Sue brauch, dass d'Droits d'inscription zu Lëtzebuerg sinn nach relativ niddreg, do kënnt ee séier op d'Iddi fir déi emol eropzesetzen. A wa mer da scho bei de Studente sinn, wëll ech nach eng Kéier op d'Oppositioun vum OGBL zum Projet de loi iwwert d'Studentebourse kommen. Wann dës Reform esou realiséiert gëtt, wéi se geplangt ass, da kréie vill Studenten am Endeffekt manner wéi virun der Reform vun 2010, net vun där, déi duerno komm ass. D'Bourse de base, déi virgesinn ass, ass zwëschent 1800 an 2800 Euro manner wäert wéi d'Kannergeld, dat e Student virun 2010 zegutt hat. Den Ënnerscheed hänkt vun der Zuel vun de Kanner am Stot of. A bei der sougenannter Bourse sociale, bei dem Element vun där ominéiser sozialer Selektivitéit, do wäert sech schnell weisen, datt opgrond vun der Staffelung vun der Bourse déi mannste Studente méi wéi 750 Euro zegutt hunn. A bei enger Famill vun engem Akommes vu 4.000 Euro brutto pro Mount huet de Student, wann en eng Bourse de base an déi nei Bourse sociale kritt, dann zwëschent 882 an 1823 Euro manner wéi mam Kannergeld fréier, ouni ze berücksichtegen, wat een och nach am ale Boursesystem zegutt hat hätt. D'Bourse de mobilité, déi nach virgesinn ass, déi werft och vill Ongereimtheeten an Ongerechtegkeeten op. An d'Haaptmotivatioun vun deem Ganzen ass eng Spuerlogik, déi esouguer méi wäit geet, wéi erkläert gëtt, an dat well d'Rechnung vun der Regierung d'Aspuere beim Kannergeld an dem Boni enfant net matgerechent huet a well de Käschtepunkt vun der Bourse sociale vill ze héich ugesat gëtt. Dës Reform muss geännert ginn. Wesentlech ass eng massiv Erhéijung vun de Bourses de base. A wann een dat rechent, da kënnt een eigentlech op 4.600 Euro, wat dem Wäert vum Kannergeld an dem Boni enfant entsprecht, wann een d'Kannergeld un d'Präisentwécklung säit 2006 upasst. D'Schüler an d'Studenten hu massiv an disziplinéiert demonstréiert. Ech mengen duerfir verdingen se Respekt an Unerkennung. A wann eis Regierung net seriö mat hinne verhandelt an hire Gesetzesprojet am Sënn vun de studenteschen a gewerkschaftleche Kritiken a Propositiounen ännert, da mécht se e grave Feeler. An do si Suen do, fir dee Projet ze änneren. En passant wëll ech iwwerens bemierken, datt déi Approche, déi mer elo beim Boursesystem kennegeléiert huet, och net grad berouegend ass en vue vun den Diskussioune vun enger geplangter Kannergeldsreform. Kolleeginnen a Kolleegen, déi nei Regierung, wéi déi al, beweegt sech eiser Meenung nach ëmmer ze vill an enger Logik vun der Reduzéierung vun de Staatsdepensen. Si réckelt dobäi ëmmer de Budget vum Zentralstaat an de Virdergrond. Wesentlech ass awer de Gesamtbudget, an do hu mer säit 2011 keen Defizit méi, en Equiliber, do wär dat, dat wäert och 2014 de Fall sinn, An d'Regierung, déi geet da fir d'Joeren 2015 bis 2017 vun engem Defizit zwëschent 1,6 an 0,6 Prozent aus. Also iwwregens, an dat soll een net vergiessen, largement ënnert der europäescher Limitt vun 3 Prozent. A fir 2018 wier de Budget erëm am Equiliber. D'Chambre des Salariés huet nogerechent an se huet verschidden. Alternativen och mol berücksichtegt. An da stellt sech do awer eraus, dass et och grouss Chancë ginn, datt de Budget vill méi schnell an ouni weider Aschnëtter am Equiliber ass. An ech erënneren drun, datt d'Schätzunge vun eiser Regierung traditionell, fir et mol esou auszedrécken, méi wéi virsichteg sinn an datt villes drop hindeit, datt zum Beispill dëst Joer d'Recettë wäerte méi héich wéi geplangt sinn. An och bei den Investissementer an de Fongen gëtt et oft vill Spillraum. Mir hu kee Problem domatten, wann eis Regierung op hir Dépenses de fonctionnement oppasst, manner luxuriéis an haaptsächlech méi séier a méi effizient baut an hir Aktivitéiten och méi effizient a méi séier entwéckelt. A wann een eigentlech heiansdo mol d'Ausgabenentwécklung vun eenzelne Poste kuckt, da stellt een Erstaunleches fest, D'Chambre des Salariés huet dat am Budgetsavis 2012 gemaach, ech hunn dat mol erëm eng Kéier nogelies, an do ass eng Statistik, déi weist, datt sech zwëschen 2000 an 2011 d'Depensë vum Stat iwwer déi 11 Joer an der Moyenne verduebelt hunn. Dat ass en ligne mat der wirtschaftlecher Entwécklung a mat der Präisentwécklung. Da mengt ee jo, do ware jo Prioritéiten, da hu mer gesot, am Enseignement wär vill méi investéiert ginn, dee läit liicht iwwert där Moyenne. An dobäi gëtt dann emol net do gekuckt, wat dann do fir Privatschoulen an aner Saachen drastinn. Dir kënnt jo emol eng Kéier erausrechnen. Wat engem awer opfält, dat ass, dass d'Ausgaben, d'Depensë fir d'Arméi enorm staark eropgaange sinn, wann een dat eent, An der Moyenne op engem Index 200 hat, no der Steigerung, da läit d'Arméi bei iwwer 300. Si ass also vill méi wäit an d'Lut gaangen, an dat war si sech guer net esou bewosst, an dat ass och net politesch thematiséiert ginn. An et hätt ee sech awer kënne froen, ob dat richteg war, dee Militärbudget esou staark eropzesetzen. En ass iwwregens och vill méi staark eropgaangen wéi d'Polizei. D'Polizei, do kann een jo heiansdo driwwer schwätzen, déi brauche mer jo. Awer firwat datt mir verschidden Investitiounen an d'Arméi brauchen, dat ass zumindest eng Frostellung. Dann kann een dat och par rapport zu aneren Ausgabesteigerunge stellen. A wann een dat da kuckt, da stellt sech nach eng Kéier méi hefteg d'Fro, firwat da just soll bei den Dépense vun de Studenten an hiren Eltere gespuert musse ginn. Et ass och falsch, wann einfach gesot gëtt, wéi et elo erëm gemaach ginn ass, dass iwwerall 10 Prozent solle gespuert ginn. Ech wëll dat un engem Beispill weisen, et gëtt vill aner. Mir si gewuer ginn dës Woch, dass d'Lycéeë, mat deene mer zesummeschaffen als Chambre des Salariés an den Owescoursen, gesot kritt hunn, si missten un hire Frais de fonctionnement spueren. Si hunn net vill Frais de fonctionnement an dann si se also bei de Recetten a solle kucken, datt se se Suen erakréien. Jo, wat geschitt dann do? Mä do incitéiert een eigentlech, datt se ufänken e Loyer ze froe fir d'Gebaier, déi se zur Verfügung stellen. Wann dat gemaach gëtt, Da musse mir entweder bäileeën, an da musse mer kucken, wéi mer dat maachen, oder mer mussen d'Frais d'inscription fir d'Owescoursen eropsetzen. Ass dat eng gescheit, evoluerte Politik? An dann wëll ech nach guer net drunop hiweisen, dass genau fir d'Chambre des Salariés zum Beispill net 10 Prozent manner Subsiden do sinn, mee dass de Subsid, ëm 70.000 Euro, dat si 50 Prozent, gekierzt ginn ass. Mir hunn net vill doriwwer gejaut, mee wann ech awer da gesinn, datt op der gläicher Zäit awer och nach op anere Plazen dann nach eng Kéier den Drock soll eropgesat ginn, da stellt sech d'Fro erëm eng Kéier vun der Ausrichtung vun enger Politik. A Kolleeginnen a Kolleegen, méi fondamental, ass et eigentlech drun ze erënneren, dass mer eis zënter 2009 géint eng Politik wieren, déi versicht, déi schaffend Leit, déi Aktiv an déi Pensionéiert d'Kris bezuelen ze loossen. Mir hu mat System eisen Indexsystem verdeedegt, net well dat eng helleg Kou ass, mee well et e Mëttel ass, d'Kafkraaft vun de Leit, vun hiren Akommessen ze halen, a well mer keen anert Mëttel hunn, zur Verfügung hunn, fir dat Zil ze erreechen. Trotzdeem, d'real Lounentwécklung war awer tëscht 2009 an 2014 an der Moyenne réckleefeg. D'Ursaache lounge sécherlech bei deene schwierege Kollektivvertragsverhandlungen, déi mer säit 2008 an deene meeschte Beräicher a Betriber erliewen. Schold un dëser negativer Akommesentwécklung waren awer och d'Reduktioun vu Primmen, d'Kuerzaarbecht an dat verspéit Ausbezuele vun den Indextranchen. Och d'Erhéijung vun der Steierlaascht huet eng Roll gespillt. Ech erënneren un d'Krisesteier, déi duerno erëm ofgeschaaft ginn ass. Ech erënneren un d'Erhéijung vun der Solidaritéitssteier, d'Kierze vun de Frais de déplacement an, net ze vergiessen, déi schläichend Steiererhéijung, déi duerch Net-Upassung vun de Steierbarèmen un d'Inflatioun geschitt ass an déi besonnesch déi kleng a mëttel Akommesse betraff huet. Et ass emol Jore ginn, wou ee mam Mindestloun keng Steiere bezuelt huet. Haut si mer erëm do, wou een do och schonn erëm Steiere bezilt. De Spëtzesteiersaz, deen huet net geännert. Mer hunn also eng Ëmverdeelung vun der Laascht erlieft. An et däerf een och net d'Désindexéierung vum Kannergeld a vum Congé parental vergiessen, d'Erhéijung vun den Eegeparticipatiounen bei der Krankekeess, de Splitting an duerno de Klau vun engem Rentenajustement. An dobäi kënnt déi onverschimmt Entwécklung vun de Wunnengspräisser, déi gréisstendeels guer net am Index erfaasst sinn. An dann däerf och net vergiess ginn, datt de Chômage geklommen ass, vill Leit vu Sozialpläng a Licenciements collectifs betraff waren a sinn an dowéinst och eng negativ Akommesentwécklung haten. Alles dat erkläert, firwat ëmmer méi Leit soen, datt si et schwéier hunn, um Enn vum Mount iwwert d'Ronn ze kommen, a firwat d'Verschëldung vun de Privatstéit zu Lëtzebuerg zouhëlt. An déi Politik do, déi däerf net weidergemaach ginn. An do ass déi nei Regierung och gefuerdert, fir dorobber opzepassen an an eng aner Richtung ze goen. Well soss kréie mer och erëm eng Kéier a méi staark sozial Ausenanersetzungen hei am Land, wéi mer se bis elo kannt hunn. Op deem Hannergrond sinn och weider Verschlechterungen, zum Beispill an der Familljepolitik, net akzeptabel. Op deem Hannergrond ass et och kloer fir eis, datt mer klipp a kloer soen, datt de Spuermoossnamen op Käschte vun den Assuréeën an der Sécurité sociale net a Fro kommen. Dat gëllt fir d'Leeschtunge vun der Krankekeess, fir d'Leeschtunge vun der Pensiounskeess, vun der Assurance dépendance, fir de Reklassement, d'Invaliditéit a fir d'Chômagesindemnitéiten. Kolleeginnen a Kolleegen, wann am Januar d'nächst Joer d'TVA eropgeet, ass dat eng Steiererhéijung, déi zu Präiserhéijunge wäert féieren. Grad duerfir ass et wichteg, datt den Indexmechanismus erëm normal spillt. Opgrond vun der insgesamt niddereger Präisentwécklung an dem eemolegen Effekt vun der TVA-Erhéijung gëtt et eigentlech kee wirtschaftleche Grond, fir den Indexsystem erëm eng Kéier ze manipuléieren. Vill méi wichteg wär d'Iwwerwaachung vun der Präisentwécklung, fir datt verhënnert gëtt, datt d'TVA-Erhéijung ausgenotzt gëtt, fir d'Präisser ongebührlech ze erhéijen. Wichteg ass och, dass d'Stad, de Stat, d'Gemengen an d'Entreprises publiques oppassen, net duerch Taxenerhéijungen a Präiserhéijungen am Ufank vum Joer d'Präisentwécklung nach weider an d'Lut ze dreiwen. Déi nei Regierung huet annoncéiert, se giff de Wuerekuerf net manipuléieren an och keng aner fundamental strukturell Ännerunge vum Indexsystem duerchféieren. Dat ass gutt esou. Mee zousätzlech muss kloergestallt ginn, a fir eis, fir den OGBL, ass et kloer, datt et kee Grond gëtt, fir erëm en neit Gesetz ze stëmmen, fir datt den Index verspéit ausbezuelt soll ginn, mee datt et vill gutt Grënn gëtt, fir zum ale System zeréckzekommen. Dat ass am Interesse vum soziale Fridden an dem nationale Sozialdialog. Dat erlaabt eng differenzéiert Kollektivvertragspolitik. Dat wäert e positiivt Zeechen a Richtung vum Erhale vun der Kafkraaft. Dat ass wichteg fir vill Salariéen a Rentner an et ass och wichteg fir e groussen Deel vun eiser Ekonomie. An do erwaarde mer méi eng kloer Äntwert wéi dat, wat an der Regierungsdeklaratioun am Abrëll vum Staatsminister gesot ginn ass. Mir erwaarden, dass se se soen, dass et keng Ursaach gëtt, fir am Oktober d'Indexgesetzgebung nach eng Kéier ze änneren. Dat soll erëm normal spillen. Kolleeginnen a Kolleegen, eis Regierung huet och eng Steierreform ugekënnegt. Fir eis als OGBL geet et dobäi drëm, méi Steiergerechtegkeet ze erzilen. Steiergerechtegkeet zwëschent héijen an niddrege Revenuen, de Steierbarème muss iwwerschafft ginn an och un d'Inflatioun ugepasst ginn. Mir mussen awer och méi Gerechtegkeet bei der Besteierung vu Revenuen aus der Aarbecht a Revenuen aus dem Kapital kréien. D'Steierbemiessungsgrondlag, dat wat een alles kann ofsetzen bei de Privatpersounen, mä awer och bei den Entreprisen, muss emol eng Kéier iwwerpréift ginn. Ob dat gerecht ass oder ob een do net déi mat héijen Akommessen eigentlech vill méi profitéieren, wéi déi mat klengen Akommessen. Et muss och iwwerpréift an analyséiert ginn, firwat d'Part vun de Betribssteieren am Gesamtsteierofkommes zeréckgeet. D'Steierhannerzéiung muss bekämpft ginn a gegebenfalls muss och den Héchststeiersaz bei der Akommessteier am Kader vun enger Reform vun de Barèmen eropgesat ginn. An och d'Theme. wéi Verméigenssteier, Ierfschaftssteier, Kierchesteier, däerfe keen Tabu bei der Diskussioun sinn. Mä kréie jo erkläert, däerft néierens en Tabu ginn, dann däerfen déi Saachen och an där doer Diskussioun keen Tabu ginn. Mir erwaarden eng oppen, transparent Diskussioun zu deem Thema, direkt elo, net zwou Wochen, ier d'Gesetz deposéiert gëtt. Kolleeginnen a Kolleegen, am Kontext vun der Wirtschaftskris, musse mer awer och leider feststellen, an eis Enquêten beweisen dat, awer och dat wat mer all Dag vun den Delegéierten aus den Entreprisë gesot kréien, dass d'Aarbechtskonditiounen a ville Beräicher net besser ginn, au contraire, den Drock huet zougeholl. Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten ass meeschtens e Synonym fir onreegelméisseg, operzwongen Aarbechtszäiten, déi a Konflikt zu de private Liewensverhältnisser stinn. An déi wuessend Zuel vu prekären Aarbechtsverhältnisser an d'Angscht virun der Aarbechtslosegkeet, déi hunn och negativ Konsequenzen op d'Gesondheet vu ville Leit. Déi psychosozial Krankheeten huelen zou, d'Burnout, Depressiounen gi leider méi heefeg, a falschen negative Stress féiert och zu physesche Krankheeten. Mir brauchen hei eng Aktioun an e puer Richtungen. D'Aarbechtsorganisatioun a ville Betriber muss iwwerpréift a verbessert ginn. Der Sécherheet an der Gesondheetsfërderung op der Aarbechtsplaz muss méi en héije Stellewäert zougemooss ginn. Duerfir brauche mer en Ausbau vun der Aarbechtsmedezin. D'Salariéen, hir Personalvertrieder an hir Gewerkschaften, awer och d'Betriber, déi brauchen Hëllef vun enger performanter Aarbechtsmedezin. An hei ass eng grondlegend Reform néideg, fir e groussen nationalen, eenheetleche Service ze schafen, deen d'Mëttele muss kréien, net nëmmen déi klassesch medezinesch Ënnersichungen duerchzeféieren, mee fir vill méi e breede Spektrum vun Dingschtleeschtungen ubidden ze kënnen. Mir brauchen och e staarkt Aarbechtsrecht, dat d'Salariéë géint Willkür schützt, dat garantéiert, datt Entloossungen, besonnesch bei wirtschaftleche Schwierigkeeten, dat lescht Mëttel ass a sinn. Dofir brauche mer Schutz géint eng eesäiteg opgezwonge, reng ekonomesch motivéiert Flexibiliséierung. Dofir musse prekär Aarbechtsverhältnisser d'Exceptioun hei am Land bleiwen. An dann, d'Anhale vun de Gesetzer muss kontrolléiert ginn. Wa Gesetzer net respektéiert ginn, da muss dat bestrooft ginn. Dat geschitt fir jiddweree vun eis, mee an der Aarbechtswelt geschitt et oft net. Mir hunn zech vill Bestëmmungen, wou eigentlech iwwerhaapt keng Strofe virgesinn oder wou déi Strofe lächerlech geréng sinn. wann ee se net respektéiert. A fir ze kontrolléiere brauch ee leider eng Polizei, dat wësse mer aus dem Code de la Route, awer mer brauchen et och an der Aarbechtswelt. An dofir brauche mer eng ITM. där hir Aufgab net nëmmen däerf sinn, z'informéieren, ze beroden, mee déi muss kontrolléieren an déi muss bei Verspéiss kënnen Aarbechtsrecht, géint aarbechtsrechtlech Bestëmmungen kënnen och Sanktiounen ausschwätzen. Déi brauch duerfir Befugnisser. Duerfir brauche mer eng Reform vun der ITM-Gesetzgebung, well d'ITM muss eigentlech d'Polizei an der Aarbechtswelt sinn, An an deem Sënn musse mer eng Ännerung vun der Gesetzgebung kréien. Mir brauche keng Kontrolleuren, déi just e Constat kënne maachen an duerno eigentlech soen, Jo, a wat geschitt dann elo? An dann ass een esou wäit wéi virdrun. E gudden Aarbechtsklima, gutt Aarbechtsbedingungen, déi reduzéieren an der Moyenne och de Krankestand bei der Aarbecht. Si reduzéieren duerfir och d'Käschte fir d'Mutualitéit vun den Entreprisen a fir d'CNS. An dat wär vläicht e bessere Wee, wéi wann elo d'Mutualité des entreprises erëm eng Kéier freet, fir erëm nei Subventioune vum Staat ze kréien, vum Steierzueler, fir net mussen d'Cotisatiounen eropzesetzen. Soll eppes fir d'Gesondheet op der Aarbechtsplaz gemaach ginn, da brauchen d'Cotisatiounen och net eropgesat ze ginn. An en plus géif dat d'Motivatioun vun de Mataarbechter an domatten och hir Produktivitéit an hir Innovatiounsfäegkeet verbessert. Sou, an da si mer erëm derbäi, dass een dann e Sozialdialog brauch. A fir deen ze hunn, brauch een unerkannt, respektéiert a qualifizéiert Personalvertriedungen. déi op Experten a Conseilleren zeréckgräife kënnen, déi genügend Zäit hu fir hir Missioune kënnen ze erfëllen, fir sech fir hir Missioune kënnen ze forméieren. D'Rechter vun de Personaldelegéierte musse verbessert ginn, soss brauche mer net iwwert de Sozialdialog ze diskutéieren, soss bleift deen iwwerflächlech, eidel an am Endeffekt zwecklos. An duerfir muss och d'Gesetz iwwert d'Reform vun der Delegatiounsgesetzgebung schnell an ouni Verschlechterungen an der Chamber traitéiert a verabschit ginn. A wichteg am Sënn vun enger Stärkung vum Sozialdialog wär och eng Diskussioun, déi misst opgemaach ginn, iwwert eng Reform vun eisem Kollektivvertragssystem a besonnesch och vun eiser Schlichtungs a Streikprozedur. Kolleeginnen a Kolleegen, d'Beschäftigungspolitik, d'Bekämpfung vum Chômage muss eng zentral Aufgab fir eis Regierung sinn. An et geet net duer, dat ze deklaréieren an ze soen, dass e sech duerfir regelméisseg mat der Direktesch vum Arbeitsamt trefft. An haaptsächlech ass et e falscht Signal, wann een als éischt Moossnam d'Bestëmmunge wëllt verschäerfen, ënnert deenen Chômeure mussen eng Aarbecht do hunn. Dat neit Reglement vun der Regierung werft vill Problemer op a setzt e falscht Signal. Et ass och ouni Diskussioun am Comité permanent du travail an am Comité de suivi vun der ADEM decidéiert ginn. Et ass nach e Projet an et ass nach net ze spéit, fir ze diskutéieren an et ze verbesseren. Wann net ofgeännert gëtt, da bedeit dat, datt mer wäerten erliewen, datt d'Zuel vun deene Leit, déi e Problem kréien, déi e reklaméiere mussen, déi e musse vun eis Hëllef kréie fir an der Reklamatiounsprozedur weider ze kommen, fir hir Rechter ze kréien, datt déi wäerten zouhuelen. Dat wäert fir eis bedeiten, datt mer mussen dann e Service ariichte fir de Chômeuren ze hëllefen. fir hinnen déi néideg juristesch an administrativ Hëllef ze ginn, fir géint falsch Decisiounen virzegoen. Am Moment ass dat nach an engem erträgleche Rumm, mee wann ee Bestëmmunge falsch ännert, da wäerte mer vill méi Sträitfäll do kréien. Viru Kërzem gouf och e Projet de loi iwwert d'Beschäftegung vun de Senioren, dat sinn net déi Leit iwwer 65, dat sinn déi vun iwwer 45, 50, deposéiert, fir ze kucken, dofir ze suergen, datt se déi net aus der Aarbechtswelt erausgedrängt ginn. Dee Projet de loi kann e Fortschrëtt sinn, awer nëmmen, wann en och verbonnen ass mat enger Stärkung vum Afloss vun de Personalvertriedungen an de Gewerkschaften a wann et richtig Négociatiounen musse ginn. An e kann och nëmme fonctionnéieren, wann de Comité permanent du travail et de l'emploi fonctionnéiert. A fänken elo, et sinn elo 4 Méint geschwënn eriwwer vum éischte Joer, dat ass eigentlech en Trimester. Dat éischt Trimester huet dee Comité nach net getagt. E muss elo geschwë méi séier tagen, well et ass eigentlech am Gesetz virgesinn, wéi oft datt e muss tagen, wann en dat do wëllt eranhuelen. Mee méi schlëmm ass awer, datt een dann, wann een dee Projet de loi iwwert d'Senioren da liest, dann op eng Kéier entdeckt, dass do de Code du travail soll afgeännert ginn, den Artikel 123 I. An da kucke mer, Wat ass dann deen Artikel 123 I? Da stellt ee fest, Dat ass d'Bestëmmungen iwwer d'Aarbechtszäitsconditioune vun engem Mënsch, deen Deelzäit schafft. Am Moment ass et esou, dass déi eng relativ strikt, an aus gudden Ursaachen, strikt Reegelung hunn an och eng Referenzperiod vun héchstens engem Mount kënnen hunn an dass och soss d'Reegelen do strikt sinn. An iwwereens ass et och fir een, dee plein temps schafft, eigentlech esou, dass een eng Referenzperiod vun engem Mount huet, wou kann d'Véierzeg-Stonne-Woch gerechent ginn, an nëmmen ënnert bestëmmte Bedéngungen oder wann Accord collectif fir Kollektivverträg et regelen, kënnen aner Referenzperiode gemaach ginn. A wat steet hei? Ma dass just fir d'Deelzäitaarbecht einfach esou d'office eng Referenzperiod an Zukunft soll si vu véier Méint! Just déi Schwaach, just déi Bräichwuen mat West wëssen, dass d'onfräiwëlleg Deelzäitaarbecht op Grond vun der Aarbechtssituatioun zouhëlt. Do gëtt dann eng Verschlechterung proposéiert. An dat ass och a Contradictioun mat den Discours iwwert d'Fraen an hir Rechter, well Deelzäitaarbecht ass zu 80 Prozent hei am Land Fraenaarbecht. An datt Fraen an der Aarbechtswelt nach ëmmer diskriminéiert ginn, gesäit een exemplaresch um Botzsecteur, iwwregens e Secteur, wou d'Deelzäitaarbecht besonnesch heefeg ass a wou all Schwächte vun eisem Aarbechtsrecht schamlos ausgenotzt ginn, wou d'Aarbecht vun de Fraen net als qualifizéiert Aarbecht unerkannt gëtt, obwuel et entspriechend Geriichtsurteeler gëtt, wou iwwregens och net ausgebilt gëtt vum Patronat, obwuel den Nettoyeur de Bâtiment en Ausbildungsberuff ass. An déi nei Regierung ass ugetrueden, fir d'Rechter vun de Fraen opzewäerten. Se huet wëlles, positiv Reformen am Scheedungsrecht a beim Avortement duerchzeféieren. Dat ass gutt. Se wëllt den Taux d'emploi vun de Fraen eropsetzen. Mir kënnen dat begleeden, wann et zu Verbesserungen, zum Beispill beim Congé parental a senger Indemniséierung féiert, wann et zu Fortschrëtter, bei der Individualiséierung vun de Rechter am Renten am Steierrecht féiert, wa konsequent beim Aarbechtsrecht drop opgepasst gëtt, datt de Moossnamen, déi geholl ginn, net op Käschte vun de Frae ginn, mee datt et, an dat ass awer just de Fall bei der geplangter Form vu Flexibiliséierung vun der Deelzäitaarbecht, Anstatt esou falsch Moossnamen ze huelen, wär et wichteg, ganz konsequent d'Botzfraen an hirem Kampf fir e bessere Kollektivvertrag an d'Unerkennung vun hirer Aarbecht ze ënnerstëtzen. Kolleeginnen a Kolleegen, och hei zu Lëtzebuerg, Sinn déi Jonk besonnesch vun den Auswierkunge vun der europäescher Austeritéitspolitik betraff? De Chômage vun den Jonke läit iwwert der Moyenne a si sinn haaptsächlech betraff vun der Prekariséierung. Si mussen oft laang, joerelaang Contrats à durée déterminée an Interimsaarbechten akzeptéieren, déi oft schlecht bezuelt sinn. Si kënnen sech duerfir och oft d'Ënnerstëtzung, ouni Ënnerstëtzung vun hiren Elteren, kaum en autonoomt Liewen opbauen. Si ginn och oft a Beschäftegungsmoossname geparkt, sinn d'Affer vun enger Politik, déi d'Ufanksléin probéiert systematesch ze drécken. An derbäi kréien se dann e schlecht Gewësse gemaach a gesot, si hätten net genuch geléiert oder dat Falscht geléiert. Dobäi hu mer méi ausgebilten an diploméiert jonk Leit wéi jee. A wann een dat seet, da kënnt op eng Kéier d'Argument, d'Diplomer wären näischt méi wäert, déi Jonk wäre liddereg, d'Schoul géif näischt daachen, gëtt da behaapt. Esou einfach ass dat. Domatten ass dach d'Diskussioun zou. Mee dat ass falsch. Eis Kanner, déi sinn net liddereg, si sinn net domm an si hunn eigentlech e Recht op eng gutt an eng fair bezuelten Aarbecht. A mir mussen dofir suergen, dass dat d'Prioritéit gëtt, hinnen Aarbechtsplazen ze schafen, hinnen där ze offréieren, fir dass se kënnen eegestänneg ënnert ordentleche Konditiounen an d'Liewen eragoen. Dat muss och d'Zil vun der Garantie jeunes sinn, déi sech net nëmme kann drop beschränken, fir Hëllefsmoossnamen fir déi jonk Leit ze maachen, déi e ganz fréi an aus ganz komplexen Ursaachen net zu enger Ausbildung komm sinn. Kolleeginnen a Kolleegen, déi lescht Joren hate mer, dat dat lescht Joer hate mer zwou Wahlen hei am Land, d'Sozialwahlen an déi politesch Wahlen. Bei de politesche Wahlen ass et zu engem Wiessel komm. Déi nei Regierung huet ugekënnegt, gesellschaftspolitesch Reformen ze realiséieren, d'Land ze moderniséieren an ze demokratiséieren. Mir kënnen dat begleeden. Eng wichteg Zilsetzung ass dobäi, fir ze versichen, eis politesch Demokratie un d'Tatsaach unzepassen, datt geschwënn eng Majoritéit vun de Leit, déi am Land wunnen, net d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn, ze versichen, hinnen ënner bestëmmte Bedéngungen d'Walrecht bei den Nationalwalen ze ginn, ass eng richteg an eng nobel Zilsetzung. Dat wäert net einfach sinn, well et séier zu falschen Ausenanersetzunge ka féieren. Mee et ass richteg an der Zilsetzung an duerfir bitt den OGBL och an där Fro der Regierung Zesummenaarbecht un. Mir wëllen an déi Richtung matgoen. Déi zweet Wal war déi vun de Sozialwalen. A mir hunn do gewonnen als OGBL a mer sinn als déi grouss Gewerkschaft vun de Salariéeën aus dem privaten an dem ëffentleche Secteur bestätegt ginn. D'Nelsy Gebede wollt nach eng Kéier gesinn, ob en net kéint Terrain wett maachen. E wollt op iwwer 20 Sëtzer bei de Wale fir d'CSL kommen. Si hunn nach e Sëtz verluer a leie bei 15. Si hu manner wéi 30 Prozent vun de Stëmmen. D'OGBL leit bei iwwer 60 Prozent. A mir bleiwen als OGBL der Meenung, datt dee sougenannte Gewerkschaftspluralismus eigentlech de Salariéen näischt bréngt. An engem eenzelen Daachverband, wou et intern Pluralismus gëtt, wou een intern diskutéiert, wou déi weltanschaulech Meenunge vun deene jiddwerengem kënne respektéiert ginn, do kéinten eiser Meenung no déi kollektiv a besonnesch déi individuell Rechter vun de Salariéë méi, besser, méi effikass, verteidegt ginn. Eis Kollege vum LCGB refuséieren aus ideologesche Grënn, mat an déi Richtung ze goen, dont acte. Mir offréieren awer och weiderhi jiddwerengem, och. deenen nach bestoende sektorielle Gewerkschaften, iwwert eng strukturell Kooperatioun mam OGBL mat dem Zil vun der Schafung vun engem nationale Gewerkschaftsbond ze diskutéieren. An d'Resultat vun de Sozialwahlen ass doriwwer eraus fir den OGBL awer och eng Bestätegung vu senger offensiver Politik an deene leschte Joer fir seng Verteidegung vun eise sozialen Acquisen. A mir wäerten op dësem Wee weidergoen. Här Kolleginnen a Kollegen, mir si politesch onofhängeg. Dat heescht awer net, dass mer neutral wäeren. Mir soen eis Meenung. Mir sinn och finanziell onofhängeg a mir si gestärkt duerch eis geschwënn 70.000 Mitglieder. Mir maache Virschléi, mir si bereet ze verhandelen an akzeptabel, zukunftsweisend Kompromisser och ofzeschléissen. Mir kënnen awer och Nee soen a mir hunn och heiansdo d'Responsabilitéit, Nee ze soen an eis ze wieren. 't ass heiansdo wichteg Neen ze soen. Dat ass an a wichtege Momenter vun der Geschicht an all Land geschitt. An eis portugisesch Kolleegen hunn nach e Samschdeg och dorobber higewisen, datt et heiansdo wichteg ass, déi richteg Decisiounen ze huelen, wéi si dat de 25 Abrëll gemaach hunn. An ech ruffe keng Revolutioun hei aus, maacht Iech keng Suergen, et ass net do, wou mer himusse kommen am Moment. Mee wichteg ass et awer ze wëssen. dass ee Responsabilitéit kann iwwerhuelen, mä dass een awer och duerfir virdrun eng Responsabilitéit par rapport zu senge Mitglieder muss kënnen an de Virdergrond réckelen. A mir vertrieden net nëmmen eis 70.000 Memberen, mä och eis iwwert 100.000 Wieler. D'Patronat muss wëssen an akzeptéieren, datt dat esou ass, datt se souwuel um nationale wéi um sektoriellen a betribleche Plang eigentlech just ee seriéisen a verléissleche Verhandlungs a Gespréichspartner hunn, den OGBL. Si sollen dat akzeptéieren a sech duerno riichten. Si hunn dat jo och a munche Kollektivvertragsverhandlungen an der leschter Zäit gemierkt. Mee och eis Regierung muss dat gesinn an akzeptéieren. Den OGBL huet keng Rücksicht op eng schwaarz-rout Regierung geholl. Den OGBL hëlt och keng Rücksicht op eng blo-rout-gréng Regierung, wa se eng falsch Politik mécht an déi sozial a materiell Interesse vun de Salariéen net giff respektéieren. Mir schaffe mat. Mir schaffe mat, Kolleginnen a Kollegen, wann et drëms geet, fir méi e solidarescht, méi en demokratescht a méi e soziaalt Lëtzebuerg ze schafen. An engem Europa, dat fir soziale Fortschrëtt an net soziale Réckschrëtt steet. Awer mir wieren eis géint sozial réckschrëttlech Moossnamen. Mir wieren eis, wann et eng Politik vum soziale Réckschrëtt soll gemaach ginn. Vive d'OGBL, vive den éischte Mee!